Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu daawwattootaa fi hordoftoota Dagga Show. Biraanki ajaa'iba har'a sulxaan irra dalagu sulxaan takkaa gabaan akkanaan dhageenye. Maqaan isaa sulxaani saahiba abdiiti gaara balaatti buusu yaana walumaan. Mana san keessaa viidiyoo idiit godhu turanii yaammanneeti hodu kan irra kennanii balaatti buusu.
Yaa sulxaan!

Amma dhiifama gaa.
Dhiifama jaa. Laa laa laa yaa Jaawaan- Jaawaan jaawaan Albar. urgoo itaati Laa, laa, sabboonaa laa, laa, Oromooti Biraankiin jaawaan. biraankii sirratti daleeyne dhiifama Laa, nuu Biraankiin godhi jaawaan. yoo sirratti hin daleeyne eenyu irratti daleeyne mee Biraankiin jedhamu. dhiifama nuu godhi dhiifama nuu godhi. Sumayyaan nati siniitu nu dhaga'uu didee waamee qawsi arganneen na didde. Ganaa ergaa ni didda.

Haya. Daawwattootaanis Daawwattoonni maal waa ta'e inni hubadhi malee. Haala dhiifama isaan dorqama. Okay, daawwattootaa fi hordoftoota keenya Nu akkam dhiifama jirtan nagaa gaafata. fayyaa jiruuf jireenyi maal fakkaata maashaallah baga jiraatanii har'a gaa abbaa gidaanii waan biraa fidanii kuni yaada Shamarraniiti Kanuma dhiiraan ajaawaa jaaniin komantii gaha. Isinuu ni beektan. Dhiirti dhalaan ajaawaa namaan jetti. Dhalaanis dhiiraan ajaawaa jetti. Qissaan tun ilaa ammaa nuu galuu didde waan kana ta'eefuu isin hundi keessanuu gaa sabiskiraayipii fi laayikii sheeriin nu bira dhaabbadha. Dagaashoo. Ati Dagaashoo. dhiifama jetteeni?
Daa dhiifama godha jira. Kalaas eega Gootee dhiifama dura. ta'e isiniif hin maxxansa waan kana wanni maxxansuuf isilaa maxxansuun bar- maaliif namaatiin namaan uf yookaan ni ajoofte jechuun hedduu nu ulfaata. Ammoo akka komantiin dubra sadeen kanaa malee ni diddee wayii. Kaamermaaniin isin ta'a jeetiin kaamermaan jennee. Kanaafuu oo, daawwattootaa fi hordoftoota keenya aa, gaa- ni beektanii nu komantiin gurguddoodhaan itti ol facaasaa akka biyyeetti hammaara. Wanta kan hojjina.
Ilillii Isaan dalagan.
Aamina waan isaan dalaganarra waan namaan ni ajaa'iba jechuun hedduu ulfaata ammoo

Komantii teessan guututti hin karaa. Yoo viidiyoo bilaalee akkasii hordofu baadha viidiyoo kana daruun ittiin hordofu barbaada. Kanaafuu isin hundi keessanuu egaa inshaallah bakka jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u isin hin jenna. Daawwattoota keenya akka nurraa mufanne innilleen sultaanilleen dhiifama jee. Naa dhiifama jee. Shamarraniinis dhiifama jenne keessan ayina dhiifama gootaniif moo Ayoo. hin loltaniif moo maaf akkana gootanii san isin qabdi yaada keessan isin duran dubbadhu isinuu waan jechuu ta'e jajjabeessuun boo daawwattoonni waa takka komantii nullee irratti sirraa eega. arrabsaniiti. Kanaafuu inshaallah daawwattootaaf hordoftoota har'a guyyaa gaarii galgalli galgala kamisaati khayrii wal quba qabaannaa wassalaamu alaikum.
Waa rahmatullahi.